Mi nòmber ta Shawn David Brokke. Mi ta studia ICT, Technology, Embedded Systems na Eindhoven, Fontys, i mi ta binti i kuater aña di edat. Kiko a interesá mi pa bai den e direkshon di mi? Technology ta Ya, di chikito semper mi tabata un destroyer. Semper tur mi koe hungernan mi tabata kibra nan, habri nan djis pa loke tin paden. Anto ya, e technology a fascinate mi echt hopi. Anto ya, p'esei ora mi bai studia despues di mavo na APE, mi a decidi di specialize den electrical engineering. Ora mi a caba aia mi di boso aki cu mi ta bai mas den e embedded side di technology. Dus Studia programming C language, C plus plus, C sharp. Anto ora aki mi ta traha den bo por bisa embedded systems. Embedded systems bo esei bo mester pensa riba mas tantu ya loke por tin den un telefon ta sistemanan ku ta embedded òf den bo por bisa bo remote control. Si bo pensa manera den un telefon bo tin pari sensorsnan i den tambe tur kos ta embedded òf bo por pensa asta riba un. smoke alarm, bo pensa tambe riba weather alarm, weather sensors, tur e koni ta embedded systems, bo ta wak nan full rond di bo, mas tantu nan ta sensors, pero tambe teknologianan advanced, bo bo bisa tambe den manera, gaming, what not. Kon mi a konosé Metabolic Foundation i Branchis, esei ta back den aña dos mil. Seis mukeres sa durante mi tuede jaar na APE mi tabata tin un project techniek, dus basically un science fair. Anto mi a buska online kico asina mi por traha, anto mi a get inspired riba un project cu no tabata full cla, locual tabata consisti di un prosthetic hand cu bo por control via un EEG headset. Anto esey ta basically un headset cu por. midi bo hersengolven. Anto ya e EEG headset ei ta belong na un weo cu yama MindFlex, anto bo djis mester a hack e cu un Arduino, anto ya, pesey bo por controla e man cu bo brain waves. Pero mi tata tin mester di 3D printers, anto m'atende cu na AFADA, Fine Arts Academy of Aruba antes, tata tin 3D printers, anto dus m'a get in contact cu e director, anto asina mi a meet. Tony ku Christy anto ya desues di esei no keda bai aya den su high school tur dia ku mi grupo traha riba mi proyekt. Anto ya ami ku Tony i Christy nos a ègt develop un friendship i no solamente kuné tambe ku e par di studentsnan di MA Academy. Nau ami mira un familiar face tur dia mi tabata aya anto ya desues di esei nos a kon bai bon ku otro. Despues di esei, ya, m'a keda den bon kontat ku Tony ku Christy, m'a asta m'a sigui traha ku nan, yuda nan si nan ta ta mester yuda den e lab. Tambe mi ta kòrda nan a invitá mi pa bai un business trip Kòrsou ku nan, m'a bai m'a attend tur nos a bai pari meetings aya i tambe. Nos a traha riba Mobi Educar un tempo vakansi job mi a traha riba MA Mobi Lab ku nan den na Arubus su garash i despues di esei mi a hasi mi mi eindstazje na APE mi a seli na Metabolic Foundations dus Branch East Lab na San Nicolas pa traha riba e Air Quality Sensor. Mi parti den e proyekto aki ta pa traha riba e Air Quality Monitoring System.

Stof deeltjesnan chikitu ku tin den e aire, bo por pensa bay por bay riba stof, bo por pensa tambe riba chemical reactionsnan ora tin candela verbranding ke kona ay, e particulatenan den e aire lo increase. Dus ya, esay ta basically particulates. Kon e air quality monitoring system ta traha? Ya, Daisy ta trigi kointa traha ta nos tin un sistema anto e tin un solar panel e tin un enclosure anto ei den nos tin tur nos electronics sensors nan ke kone anto ya nos tin e colga riba un tree basically e tin nos e bord ku nos ta usando ta un leligo e tin un battery anto e battery ta wòrdu recharge dor di e solar panel ariba anto nos tin tambe manera un deep sleep mode dus kada un ora nos lo midi. e air quality pa asina nos por save energy asina pa e no djis drain e battery anto ya despues di esei nos ta manda tur e datosnan e measurementsnan ku nos a collect di e air quality na nos database anto asina e por ta available pa boso tur ku bai online i wak. E time frame di fuli e project aki pa mi anto tabata dos luna net pasobra basically nos fuli nos summer vacation tabata. Esaki e proyekt aki. Dus nos a bin Aruba nuebe di juli, next day nos a, ya of e siguiente Monday nos a bin trabou. Nos ta tin meetings discussing kon nos ta bai install of planning kon nos ta bai design nos systems, nos sensorsnan. Haciendo swot analysis di kua componentsnan nos ta kies. Anto ya.

Ya, e tabata ègt un tempu korto ku nos tabata tin pa traha riba dje, pero nos a bai all out kuné. Nos a tuma as much advantage ku nos por, ya ku nos no tin nada di hasi. Nos tin vakansia, nos tin skol, nos a keda tin bia te hasta tres ora di mardugá traha riba dje, bo sa, overtime always. Anto tambe biniendo Trimpanda, promé ku trabou kuminsá. Ya, e challengesnan ta ta mas tantu ku bisa e GSM part, pasobra no nunka mira a traha ku GSM, dus figuring out kon pa bai òm ki esei i tambe kon pa krea nos code den un manera ku ta modular i object oriented pa bo bisa. Dus, ya, ta hopi fásil pa bo haya pa bo bo sa design un code ku ta midi air quality ku temperature, pero pa bo bai hasié ègt object oriented, modular esei ta bo bisa e challenge To ya esei ta ta e challenge ku nos ta topa kuné kinan djis probando di Boavista Pro Gran pero den un higher level. Ami i mi Boavista Manuel nos dos ta ta bast mi ta kere nos tur ta ègt passionate riba e projèkt aki ta manera ta algu ku nos por you know apliká tur loke nos a studia p'e aden. I nos no ta djis di lebra algu ku ta simpel en easy to make. Nos kier, nos tin high expectation pa nos mes i nos kier saka e mihó di nos mes den e proyekto aki. Anto ya, semper ora bo ta bo ke perfekshoná algu e ta dura hopi tempu. Anto ya, esei lo dura nos hopi tempu tambe, pero nos ta make. Ya, ta hopi importante pa tin data, especially si e ta freely i open source, ku ta available pa tur hende, pa bo mesa pa mañan bo dòkter no por bisa bo òf gaña bo esaki òf bo abogado no por gaña bo esaki bo mes. Tur hende por bai online anto chèk nan data anto du e research nan pa nan mes anto present e pa nan mes. Un di e goals nan den e proyekto aki ta pa ser replicable, dus ya nos a pensa ku nos tur nos Nos ta bai tuma hopi documentation di esei, posta online pa tur hende por djis you know habi e lea. Wak nos code, copy e paste y tambe nos ta buta manera na sectionsnan unda nan mester manera bijvoorbeeld cambia e module su nomber pa nan por cambia e lea. Y tambe ya usando componentsnan cu ta easy accessible pa tur hende, pero no por ta manera algo cu ta echt moeilijk, entonces specifically un caminda so bo por hae e lea. Dus ya nos a pensa mas tanto

Ok, basically ki soort di level bo mester tin pa replicate e proyecto aki ta bo mester tin un bon understanding di e lenguahe ingles, pasobra tur e kokido aki ta documented den ingles, y tambe bo mester tin somewhat good researching skills, pa si por ta bo mester google algo extra bo por google e. Bijvoorbeeld kon pa download e Arduino IDE, usa kon pa follow basic tutorials en instructions. E meta ta pa si e prototypesnan bai bon nos por instala mas di nan rond di Aruba pa nos por ya midi diferente parti di air qualitysnan rond di Aruba, no solamente na Nephtalypark. Anto ya pa asina nos tin un mas accurate. Air Quality Monitoring System di Fulron di Aruba, anto nos a bai te hasta mas leu, na make it possible pa otro islanan chikito den Caribe tambe por replicate e, anto nan tambe por monitor nan air quality system rond di nan isla. P'esei esei ta e meta. Nos lo cumpli cu cierto SDG goalsnan, locual ta algo positive, you know, pa asina Ya, nos por tambe mustra loke ta pasando den e Caribe, pa no solamente tin monitoring rond di Europa of e paisnan grandi, pero tambe e paisnan chikito. Ami a krese na Savaneta, na Aruba, ban di la mar, ban di e piskadonan, sa, ban di e mundinan. Mi memoria favorito di la mar ta. Básicamente, ya, ami cu mi friends nos ta ta chikito, nos ta ta tin biaha build mane building things, mane boats of cu bat cai nos ta traha boat anto nos ta bai la mar of nos ta lantra di lantra bai reef, snorkel, pisca. Dessa tur e cone ta cu nan leuk cu ami ta corda of cu mi tin di recuerdo di la mar na Savaneta. Bo ta kere pa kualkier mucha di e bario ei? Pasá bo ta riba serka di Lamá, bo ta djis kano por ta sinku minüt òf pari minüt bo ta yega aya, bai disfrutá di e awa. Mi beach preferí, ok. Òk. Manbel Haltu ta un nice, mi ta gaña. Pero ya tambe tin par di local spotsnan ku tin tiki manera low key na Savaneta ku no tin hopi hende ta bai ku tambe ta hopi nice. Pues ya mi ta gusta eseinan tambe pues a keeping it simple anto djis manera zen anto calm so a poco sol aja. Any cambio riba e beachnan? Ya na Santo Largo mi ta mira par di cambio mi ta cora. Mane e awa ta bini mas aden, mane nos ta tin mane èkte mane un beach, mane ku un sand mas breed, anto bo poko poko ta mane birando menos. Sia, esei ta mane un kambio ku mi ta kòrda. Di ku mi no ke pa kambia di Aruba, mi no ke wak mas di nos mangroesnan bai pèrdí, pasobra nan ta èkte mane un important plant. Dus, hopefully nos por you know, no hasi mas deforestation na e luganan ku tin mangroves. Pues ya. Ke ya, mi ta wish ku e project aki tin hopi éksito, hopi sukses. Pa mi stagiairnan ku lo sigui ku e proyekto aki, hopefully nan por repliká loke ami ku Manuel nos a design. Anto ya, hopefully e ta bai fásil, anto smoothly, anto ku nos por tin mas di e sensòrsnan aki rònt di Aruba. Nos por midi y monitor air quality y water quality. Tur e informacion aki bo bay riba nos website di Branchies y tambe riba nos Instagram na Branchies science punt branchies punt com.